एते देर भऽ गेलै छौड़ा अभी तक नहि आयल हमरा अपने पहिले बजा लैए आ अपने कतऽ रहि जाइए पता हे ने कहैए जे झूठो सब हम एखन आयब तखन आयब फोन पर बात करैत रहिए लव वला बात जे हाय हेलो आ अपने अयबे नहि करैए मोन तऽ होइए सीम तीम तोड़ि कऽ फेक दू मोबाइल तोबाइल जे फोने नहि करय कते देर से छियै एतऽ खड़ा अभी तक आइ तऽ बड़ गुस्सा हेतै कनि लेट भऽ गेल छै के छी हटो ना की तू छह। भेलै हमर जान के की भेलै नहि कुछ है आहि रात रे एना किया धकले छियै अहाँ अपने एते देर कते रहि गेल छी उ घर पर काम सब छलै ने बहुते आ घर पर अकेले छियै सब कोइ छै ने तऽ खेनाइ तऽ तेनाइ हमरा घर पर बनबै- नहि काम छै आब जहा की भेल आइ गेलियै लेट भऽ गेलै आइ घर पर कोई नहि छलै सब तऽ चलू हम अहाँ से बाते नहि करब आब लेट भऽ गेलै घर पर काम सब छलै हूँ आब तऽ हम अहाँ से बाते नहि करब किया की भेलै अहाँ कते देर लगा दै छियै ई तऽ आब जेबे करै हम घर पर काम छै तऽ गोबर तोबर उठेलियै गाय भैंस हगि देने छलै पूरा घर के काम सब केलियै घर पर कोई छै नहि ने असगरुआ कहाँ छियै कमी ने नहि खातिर फुर्सत नहि रहैया ताहि भरि दुआरे दिन कामे मे लगा दै छियै अहाँ आब की करबै काम छै ने ओ अहाँके कहै लए एलहुँ जे आब हम बस आइ अहाँसँ हम बात नहि कऽ सकै छी आइ जेबै घर पर फेर काम तऽ छै अहाँ ऊपर से लेटो आबि गेला तब कुछ आइ मिलबो नहि करब जाइ आ छी। घर पर काम सब छै ने आइ नहि मिलब काल्हि मिलब काल्हि हम्म, आइ ब- आइ बढ़िआँ से अहाँसँ बात नहि कऽ पायब आ काल्हि फ्री भऽ कऽ पूरा काम कऽ लेबै आइ आ काल्हि फ्री भऽ कऽ अहाँसँ बात करब घर पर कोई नहीं छे ओ अहाँ से मिले ले दुआरे ला टाइम निकाल कर जे कहले जाय छे ना धारा फिर लेबे आ बात अथी मिलो लेबे आ कहियो देबे जे आ- काल्हि मिलब आइ टाइम नहीं छे चुपू ना अहाँ तऽ झूठो सब बहाना सब जोड़ के बना लै छी बहाना नहीं काल्हि नीक से अहाँ से बात करब की आ आइ टाइम नहीं छे तऽ आइ जाय छी हम तऽ अहाँसँ बाते नहि करब किया एकटा हाल लेट एलहुँ एहिपर से कहै छी जे आब मोबाइलसँ बात नहि करब मोबाइल तर फेक देब हम। अरे नहि आइ देखियौ आइ हमरा लग टाइम कम छै बुझलियै टाइम नहि छै तऽ बहुते कामो सब छलै कहियो लेलियै आओर काम सब छै तऽ काल्हि फ्री भऽ कऽ अहाँसँ हम बात करब एक तऽ पहिले ही हम देखलियै तऽ कते देर से छलहुँ रुकल सुनसान जगहमे कुछो भऽ तऽ जेतै तब अरे नहि हेतै ने हम छियै ने हमरा रहैत कोइ कथी हेतै हूँ अहाँ तऽ ओहिना कहै छी सब दिन के झूठो के आब की करबै काम सब आबि जाइ छै तऽ सबके देखऽ पड़ै छै ने अहाँ तऽ सब असगरुआ दिन छी हमरा ठकि लै छी आब नहि ठकब ने काल्हि मिलब पक्का आ नहि मिलबै तऽ काल्हि मिलबै ने काल्हि ताहि दुआरे पूरा काम आइये करै लए चाहै छियै जे आइ पूरा काम भऽ जेतै ने फ्री भऽ कऽ तब अपना सब आराम से प्यार से बात करब बैठ कऽ कतौ की तऽ अहाँ कोन ऑफिस जे छै से पूरा काम करबै अहाँ तऽ कोनो काम करते घर पर नहि एबै भरि दिन बैठल रहबै छुट्टी तऽ भैंस चरबै लए जाइ छियै भैंसो खोले के रहे छै कुट्टी तऽ काटे एक के दिन अहाँ रहे छै भैंस नहि चढ़े तऽ की भऽ जेतै अहाँ कतहु ठोकि देबै आबि जायब भैंस कऽ कतौ ठोक देबै आ कोई लऽ के भागि जेतै तऽ नहि लऽ कऽ भगतै ने अहाँ बाबूके कभी चरा देबै बाबू सब अखने ने छै घर पर ताहि दुआरे असगरुआ छियै ने अखन तऽ घरे पर सानी कुट्टी लगा कऽ छोड़ि देबै भैंसके आबि जायब आ फेर गाड़ियो पर जेबाक छै गाड़ी पर कतऽ जेबै आ गाड़ी पर कतऽ जेबै गाड़ी लऽ कऽ जेबाक छै जेसीबी लऽ कऽ माटि खोदै लए जाइ छी किया घर पर काम सब छै ने अच्छा, जाइ छै तऽ जो आजू से अहाँके बाते नहि करब अरे की भेलै फेर काल्हि मिलबै काल्हि इएह टाइम मे अतै अहाँ सब दिन हमरा ठकि लै छी आब नहि ठकब ने काल्हि मिलबै पक्का आइ कनि अहाँ काम तऽ सब दिन कहै छियै आइ काल्हि आइ काल्हि आ कते दिन अहाँ कऽ दै छियै एक महीना से अहाँ कहै छी अभी तक नहि मिलल नहि नहि आब आब काल्हि हम बहुते टाइम निकालि कऽ भरि दिन अहीं लगन बात करब भरि दिन अहीं लगन रहब आ फेर अहाँ झूठो से बहाना बना लेब कभी काल हमरा ई काम पर गेलो काम नहि पर काल्हि गेलो। काल्हि नहि एक बहाना दिन बनेबै छुट्टिए लऽ लेब तऽ की हैत काल्हि नहि बहाना बनेबै आइ जा दिया हे बहुते लेट भऽ गेलै टाइम भऽ रहल छै जा ठीक छै जाउ जाइ छी तऽ जाउ झूठो से कहैया जे आइ मिलब काल्हि मिलब आ कहियो नहि मिलैया बहाना बना कऽ आब हम मिलब से हम एकरे सर एक तऽ एते लेट अबैया एहिपर से कहैया जे आइ कहै लए आयल छौ सिर्फ टाइम नहि यऽ